हेलो नमस्कार सत श्रीकाल आदाब की हाल चाल आशा करै छी अहाँ सब स्वस्थ हैब मस्त हैब जबरदस्त हैब और अहाँ सबके स्वस्थ मस्त जबरदस्त भेनाइ जरूरियो छै तऽ मिथिलावासी तैयार छियै आ एगो एहन चीज देखबै छी जे गाँवके मोन पड़ि जायत खास कऽ कऽ जे परदेशमे रहै छी दिल्ली बम्बइ हुनका तऽ जरूरे गाछी लऽ चलै छियै गाछीमे आम टूटि रहल छै ओतहि लऽ चलै छी आ देखायब सभचीज केना आम टूटै छै केना की होइ छै सभचीज देखायब बनल रही ब्लॉगमे

बाहर के छोरा सब चल जाए तो ऑफ रोडिंग करते हैं अरे ई ऑफ रोडिंग में आही ना तहन ना तो मजा ई छै असली ऑफ रोडिंग देख लिया पूरा गाछी पूरा गाछी ई स्वच्छ हवा स्वच्छ वातावरण कतौ नहि भेटा देखियौ बस बिट्टी देखियौ ओरिजिनल गाछीमे छी ठाढ़ आम तोड़बै लए एलहुँ हँ किशनभोग आम छै सएह तोड़वा रहल छी बाकी मालदह सब तऽ धीरे धीरे टूटि गेलै ओहि डाढ़िमे आब नहि यऽ एहिवलामे आबि जाउ देखियो भैया आम के साइज एगो जे बाहर के आदमी खा ले तो किडनी चौक क जेते सीधे पेट खराब फ्लाइजिल आ इंट्रोक्विनल खाए पड़तै तीन दिन तक तहन पेट ठीक हेतै आ अपना उम्हरका आदमी तऽ गाछिएमे सीत सीत दऽ दै छै देखियौ आमके साइज हाथमे नहि अटि रहल छै ततेटा आम छै रोहन बाबूके नहि रहल गेल तऽ बचपनेसँ जहियासँ आबै छियै हमर सभके आम इएह करै छै लगा से नहीं हेते हाथ से बजे टूटिए तो क्यों एगो और शानदार चीज गजपक्कू आम भेटल हँ पूरा गुल गुल छै एकरा जे खेबै आह आनंद आबि जायत फिलहाल लेलहुँ हँ बाबा लगेने रहथि हरोथक बाँसक बीट चाचा कहलखिन एकरो वीडियो बना ली कनी हरोथक बाँसक बीट बाबाके लगायल छै ईसभ निशानी होइ छै ने यौ बाबा बड़ बाबा चाचा चाची देखियौ तऽ बाँस एकदम लहलहा रहल छै पूरा ओतऽसँ लऽ कऽ पूरा एकदम गोल गाछ छै अपने ओतऽ तक गिरबिही नहि रे तू सब आइ गिरबिही नहि हे देखियौ देखियौ छोड़ाके बानर छी र आब अहाँ सब कहबै कि सब आम तोड़ि रहल छै केओ आम लोकि रहल छै केओ लगी पकड़ा रहल छै तू की करै छी काम चोर हम ने वीडियो बनबै छियन यौ तहन अहाँ सबके देखायब जे परदेशमे बैसल छी तिनका सबके गाछीके याद दियाएब आम देखायब जे टूटै छै ओकरा राखै छथिन ओतऽ तऽ झाँपि दै छथिन हम कहलियै किया झाँपै छियै तऽ कहत कि नजर लागि जाइ छै बड़की बड़की टा आम छै ने तऽ लोक कहतै रौ ओकरा बड़ आम फड़लै हँ बड़की बड़की टा तऽ अगिला साल नहि फड़तै देखै छियै टैक्टिस ओहने रहौना कि रोहन बाबू गाड़ी गन्दा नहि देख सकै छै देखियौ कतहु एकरा जी माटि नहि देखायत गाड़ीमे लागल गाछ पर चढ़ि कऽ एक नंबर कोनो काज बात चल नहि छै एकरा से खैर पहिले जे हमसब गाछी अबियै आम तोड़ाबै लए तऽ बहुत आम होइ हर गाछमे बहुत सारा आम होइ दू चारि गो गाछके तोड़ाइ हम तऽ बटेतै केना तऽ कूड़ी लागै तीन कूड़ी मतलब तीन पार्टमे आमके डिवाइड कयल जाय आओर ओहिमे से एक पार्ट होइ सूरज चाके किया तऽ इएह गाछी ओगरै छलखिन आ दू पार्ट होइ मालिकके जे गाछीके मालिक छै तिनका भगवानके गाछपर चढ़ै लए कहै छलखिन कच्चा दबाइ देलखिन आ चढ़ अपने जिंदगी में ले चले गाछ पर गाछ पर बच्चा के चढ़ा रहे चढ़े से कना नहीं तोरा कहला से गाँवके बच्चासभ मजबूत होइ छै ने आ शहरी सब ने शहरी बच्चा सब ने मजबूत होइ छै आ तू सब छी एकदम मजबूत देखियो हुआ ओ किशन भोग में खत्म क के अइ किशन भोग गाछ पर चढ़ले तक बच्चा घोरन छै हाँ यो घोरन के छत्ता छै पूरा देख के औरिया के काटे ने बहुते छता है घोरन के पहले हम सब गाछी अबिए तो आम तोड़बे लेने अबिए जे सूरज चाय छथिन हिनकर बेटा सब गाछी में झूला बना के रखने रहे ट्यूब के टायर के बन दे चार गो टायर के गाछी में गाछ में और पर से झूले तो वह झूला झूले ले हम सब अबिए पहले गाछी आम तो टूटबे करे चाचा सब आम तोड़बथिन लेकिन आब समय कहाँ छै आब तो हुनको बेटा सब कमाए ले चलि गेलै बाहर गाँवमे छै के आब

किछु काज कऽ देलियै किछु आमके लोटि देलियै इनका नया पत्ता जे निकललै हँ कतेक सुन्दर लागै छै अब कूड़ी लागे के शुरू है देखियो तीन कूड़ी तीन कूड़ी में से एक कूड़ी है हुनकर आ दू कूड़ी हेतै गाछी मालिक के रोहन बाबू बोरा निकालि रहल छथि डिक्की से

की परदेशी सब आयल मजा आम के गाछी देख कऽ केना आम टूटे छै देख कऽ सब चीज देखेलहुँ हँ आ फिलहाल जा रहल छी घर आ देखियौ पूरा गाछी छै हमरा पास जतऽ तक नजर जायत पूरा गाछिए छै आम तोड़वा लेलहुँ हँ आब निकलि रहल छी घर ले आ यऽ पाछू छै तोहन बाबू अपन सवारी एगो जमीनके नापी हेतै तऽ खुट्टी गाड़ी लए चाही बाँस तऽ बाँस काटि लेलहुँ हँ उएह हुए बाबावला बसुती हरोथ बाँसमे ठुट्ठा की होइ छै ऊपर से टूटल ऊपर से टूटल होइ छै ठुट्ठा बाँस हैया देखियो ठुट्ठा बाँस काटि रहल छै यदि ऊपर से टूटल छै से ऐसे बढ़िया तो कोल्हारी तुम्हारी खेती जो होइया धानके बीया एहि बेर तऽ एते रौदा उगलै कि पूरा बिया जरि गेल छै लेकिन तैयो कि किछु बिया सॉलिड निकललै हँ आ रहल छी एखन दोसर गाछी हैया देखियो भेट गेल जे चीज कहने रहौं कि मचान पर बैस कऽ लोग आम उगड़ै छै देखियो यह मचान के बारे में ओहि दिन कहने रहौं आइ भेट गेल गाछी में मचान देखै छियै पूरा ऊपर में ओहार लागल छै नीचा सुते वाला छै बांस के पट्टी पर बैसू आम ओगरू कोनो पंखा आ कूलरके ए सीके जरूरत नहि अपने एतऽ प्राकृतिक हवा बहै छै स्वच्छ हवा बहै छै रौदा लागै छै सब चीज होइ छै गाँवके इएह तऽ असली मजा छै बाहरके आदमी सब जे जायत घूमय लए पहाड़ पर तऽ ओ जे तम्बू होइए तम्बूमे रहत आ कहत एडवेंचर कर रहे हैं और ये एडवेंचर पर आई ना तहन ना तो असली मजा यह ओरिजिनल एडवेंचर छी पहले गाछी में घैला नहीं राखे छे लोग पानी पिए ला अगर घेरा रखबे चलियो तो मारा तो सब फोड़ के फोड़िए दे हाँ, फोड़िए देते हाँ। पहले लोग गाछी में मचांतर में ने घैला राखे पानी पिए एते रहे ई की खा रहल छै खैनी देखियो इहो छै एकदम मिथिला के ई खेतीन ई बीबीसी छै बुद्धि वर्धक चूर्ण सीधे बुद्धि खुलि जेतै ई के आम तोड़ि रहल यऽ के नहि मोच देखै छियनि हिनकर एक बेर एना सुररथिन तऽ कता के खा जेथिन ए देखियौ इएह चुट्टी के कहै छै घोरन लाल लाल जे छै आ ई जे काटत लहरा दे अपने मरि जाइ छै एक आदमी के काटै छै ओकर मरि जाइ छै दोबारा नहि काटै छै कते केहन के धऽ लेत आ ओहि पर मरि जात मरि जाइ छै लेकिन बड़ा खतरनाक काटै छै ई सब नहि भेलै काटल तऽ हैया कुल्हाड़ी अनलथि हँ एक्चुअली कुल्हाड़ी नहि भेटलनि तऽ कुल्हरि लऽ कऽ अयलथि एहिमे कुल्हरि चलत कटि गेल बाँस सब काज भऽ गेल हँ बाँस कटा गेल आम तोड़ा गेल आब एतऽसँ निकलि रहल छी घरके लेल तऽ चलू चलै छी भैया आम लोड कऽ लेलहुँ हँ आ निकलि रहल छी गाछीसँ बाहर आबैयो कालमे कहने रहौं असली ऑफ रोडिंग इएह छै केओ आम तोड़ि कऽ एलियै आ घर पर की भेटल जामुन बाहरमे ई बिकाइ छै एक सए रुपये किलो एतऽ होइए गाछीसँ अनलथि हँ चचा जामुन तऽ काला नमक सङ्गे एकरा सेहो सिसोहि दै छियै मजा आबि जायत जाके संग कऽ रहल छी अपन वीडियोके एतऽ खत्म हमर वीडियो अगर अहाँके नीक लागैए तऽ वीडियोके लाइक करू चैनलके सब्सक्राइब करू आओर फेसबुकपर फेसबुक पेजके फॉलो करू आओर जतऽ तक भऽ सकै वीडियोके शेयर करू थैंक यू सो मच जय बिहार जय मिथिला